Менә кызлар, мин хәзер сезгә калын тәбә пешерү рецептын әйтеп китәрмен дип әйтәм, ләкин мин бик ишле гаиләгә кияүгә киттем. Менә теге камыр басасы савытымны да гап-гадине генә алмадым. Хәзерге көндә дә гаиләм бик ишле, Өч балам, җыеныбыз бергә җыенганда унике кеше булабыз. Шуңа күрә камырны әз куймыйм, ләкин бүген инде калын тәбәне үзебезчә ничек тәмле пешерәбез, шулай мин сезгә әйтәм. Бу калын тәбәне туйларда, һәрбер мәҗлестә керәшен халкы табын түренә куя. Бик яратып ашый. Исеме каян килгән дисәк, табада пешкән түгәрәк икмәк. Без еллар буе шомарып беткән кешеләр, шуңа күрә инде хәзер күз белән чамалап салабыз. Чамалап дип әйтәм икән инде шулай, чамалап салынган өлешләр булыр, кызлар. Димәк, салдык без чүпрә, сөт, салабыз шулай ук чамалап песок. Песокны төрлечә салырга мөмкин. Әгәр дә калын тәбә, теге бик баллы булсын димисез икән, аны кимрәк салырга була. Әгәр дә инде баллырак булсын дип әйтә икән, кем ничек ярата, песокны күбрәк тә салырга була. Салабыз 180 грамм чамасы сыер мае. Ул эретелгән булырга тиеш инде. Ә, салабыз алдан әзерләп куйган, юып әзерләп куйган йөзем. Йөзем инде бер, бер не кадәр суда йомшарган, күпергән булырга тиеш, кызлар. Биш йомырка салабыз. Алдан яхшы итеп юылырга тиеш йомырка, чөнки аннан төрле авыртулар эләктерергә мөмкин бит инде без. Камыр басканчы майны эретеп бетерәбез, чүпрәне яхшылап эретеп бетерәбез. Кулымны юдым, кызлар, сезгә күрсәттем. Э, инде э, перчаткалар киеп тормадым. Э, алай кигән юк. Кабат кабат иттереп ни белән сабын киереп кулны югач, шулай чиста. Өйдә шулай пешерәләр. Ие, йортта шулай пешерәбез. Аны бит менә камырны басканда, камырның ничек икәнлеген кулда тоярга тиеш. Ә камырны иренмичә басу кирәк, кызлар. Әгәр дә иренеп басасың икән, камыр яхшы булмый. Ак оннан пешерелгән камыр бит инде ул, ул үзле булырга тиеш, дия иде кайнанам да, әнием дә. Үзле була ничек инде ул, менә берникадәр жвачка шикеллерәк булырга тиеш инде ул. Әмма катып та китәргә тиеш түгел. Камыр алайса начар күперә, аннары пешкән чагында да әйбәт булмый. Кайнанамның камырлары бик уңай иде, әниемнең камырлары бик уңай иде. Менә шулай уңайсызланып, уңайсызланып, күз белән карап торып, камыр басырга өйрәндем. Кияүгә килгәч. Кияүгә килгәч. Ә аннан соң инде үземнең ике кызым булгач, аларга гел камыр белән уйнаттым. Минем шикелле уңайсыз булмасын кияүгә киткәч сезгә дидем. Белеп барыгыз, минем янымда бозсагыз, бозыгыз әйберләрне, но Кулыгыздан эш килсен дип шулай өйрәттем. Чыннан да кызларымның кулларыннан эшләр килә. Менә безнең камыр чүт кенә хәзер он салабыз да, ул инде әзер булып килә. Ләкин менә соңгы вакытында да камырны иренмичә басырга кирәк. Менә камыр ничектер менә шушылай ябышып йөри кулга. Күрәсезме? Менә Аны туярга кирәк, бөтен җаның белән камырның килеп чыкканын, булганын, ясалып беткәнен менә. Камырыбыз әзер. Хәзер менә без аны мич өстенә күпертергә куябыз. Калын тәбәне мичкә тыктык. Газ мичендә пешерәм инде, хәзер төрле мичләр бар. Сәгать ярым дигәндә минем калын тәбәм пешеп чыга. Хәзер без аны карыйбыз менә. Менә шулай. Менә шушы безнең калын тәбәбез. Әле чыгасы килми. Менә шулай күперде камыр. Шундый әйбәт күперде ул. Аның өлгергәнен, өлгермәгәнен белер өчен, кызлар, менә шушындый таякларым бар. Хәзер кибеттә сатылалар инде алар. Мин аны таяк дим инде үземчә. Менә шушылай иттереп тыгып карыйбыз. Тыгып караган вакытта, әгәр таягыбызга камыр ияреп чыкмый икән, димәк, бәлешебез, э, калам тәбәбез әзер. Менә э, күкәй белән буйыйбыз, и камырның өсте шулай әйләп иттереп килә инде соңыннан. Мичтән алгач, аны майлап җибәрәбез катмасын өчен. Ә менә хәзер кабын тәбәне кисеп карыйбыз, пешкән микән, авыз итеп карыйбыз. Үзебезчә иман итеп кисәбез, кызлар. Ипине обязательно имансыз. Аны теләсәң, теләмәсәң, күңелдән, телдән иман тавышы чыга. Сез менә сүзләр әйтәсез. Без Господи помилуй дибез. Менә күрәсезме, нинди калын ул, ә пешеп беткән. Әйттем бит, әгәр дә таякта шундый ни чыкмый икән, Камыр ияреп чыкмый икән әнә теге мин тагып караган таякка. Име? Шушы шундый калын ризыкта пешеп бетә. Мм. Тәмле. Моны инде төрле ризык белән ашарга яли. Балалар инде сгущенка белән дә ашыйлар, варенье белән дә ашыйлар. Аш белән дә, чәй белән дә ашарга була. Тәмле булсын, сихәтле булсын. Э, тәнгә сихәт бирсен. Э, Ни, сәламәтлек бирсен. Әйе, куәт бирсен.